Good morning Khrihfabu hna. Tuding caan zongah Bawipa nih lam a kan hruai i caanṭha caan sunglawi kan hmuh khawh caah Pathian sinah lawmhnak bia ka chim. Tuni zong nan umkalnak ah Pathian nih in umpi hram hna seh. Tuzing ah zoh ṭi hna sih ti ka duhmi cu Jonah kong hi a si. Jonah kong kan zoh ṭi hna hlanah biahalnak tuah ka duhmi le tlangtar kaa thimmi cu mah hihi a si: Nang tah zeithil in dah na zaam? A caancaan ah cun rian kan ṭuannak ah siseh, sianginn kan kainak ah siseh, thil dangdang kan tuahnak ah siseh, lungretheih awlokchong in kan um caan a tam. Mi tampi cu kan thil a rih tuk caah Pathian sin bawmh hal hi kan philh ṭheo tawn. Thazaang pek kan duhmi hna cu Salm sawmthum le pali, Lung a dongmi kha Bawipa nih a umpi hna i ruahchannak a ngei lomi kha a khamh hna. Jonah kong kan zohṭi hna lai. Hmasa bik ah Pathian nih Jonah cu Nineveh khualipi ah a kalter i An mipi pawl an sual tuk cang caah an sual i ngaihchih dingin rian a fial. Sihmanhsehlaw Jonah cu Bawipa sinin zam awkah khan Tharsi khua lei a kal dingmi kha a man pek in lawng kha aa cit i Bawipa nih a phak khawh lonak Tharsi leiah cun a zam. A pakhatnak ah sualnak nih cun Pathian he a kan hlatter. Jonah nih a ruah ning ah cun khuahlatpi pakhat ah ka kal ahcun Pathian he kan i hlat lai tiah aa ruah. Kannih cio tah Pathian rian kan ṭuan kan ti ko lio ah Pathian duh lomi dah kan tuah silole kanmah duhning in dah khua kan sak? Kan idol a simi thil hna tah Pathian he i hawikomhnak caah na thlah siang ve cang lai maw? Sualnak nih a chuahpimi cu Baibal rel zuam lonak, Thlacam zuam lonak cun thlarau lei in Pathian he a kan hlatter. A pahnihnak, kanmah pumpak sualnak ruangah midang cung zongah sualnak a chuahter ve khawh. Jonah sualnak ruangah lawng cawngtu pawl cu khuaruahhar vansang in an um. Pathian nih thlichia le tilet cu a hranter ciammam i an lawng cu rawhral dih aa tim. Cun lawng cawngtu pawl nih Jonah cu a Pathian sinah sual a tuah an theih tikah Jonah kha zeitindah kan in tuah lai tiah an hal. Jonah nih a timi hna cu, “Ka tlai u law rili ah ka hlonh u. Tlikchia le tilet a chuahnak hi keimah sualnak ruangah a si, a ti hna. Cu hnu cun thlichia le tilet cu an dai. Jonah bantuk in keimah ka sual ruangah ka pawngkam pawl hohmanh khawnden ka tuah hna lo tiah naa ruah khawh men lai. Sihmanhsehlaw na innchungkhar Na hawikom le na pawngkam pawl caah ṭhatlonak a chuahter khawh ve. Kannih zong Pathian he aa hlatnak ah zaam loin amah Pathian sin tu ah kir ṭhan usihlaw teinak cu kan hmuh ko lai. A pathumnak ah, sualnak nih cun Chikkhat ca lungdeih hnangamnak a chuahpi khawh ve. Jonah zong kha lawng chungah daizizer tein a rak hngilh ko kha ka hmuh. Asinain a donghnak a phichuak cu nga nganpi paw chungah ni thum le zan thum kha a um. Cun Jonah cu nga nganpi paw chung cun Bawipa Pathian sinah thla a cam i, Ka harnak chungin maw Bawipa, kan auh i na ka leh. Sualmui chungin bawmhnak hal awkah ka au i ka aunak cu na ka theihpiak tiah thla a cam i Bawipa nih Jonah cu nga nganpi chung cun a khamh. Pathian nih a harnak nan ton tikah chuah khawhnak lam zong an serpiak hna lai a ti. Na lungre theih harnak na ton tikah Pathian sinah thlacam law amah nih na thilrit cu an chan ko lai. A donghnak bik ah, sualnak nih cun kal kan duh lonak hmun ah a kan phakter. Jonah nih Pathian bia a ngaih lo caah thlichia le tilit chungin harnak a tong i lawng chungin rili ah an hlonh, cun nga nganpi paw chungah a phan. Sualnak nih cun kal kan duh lonak hmun ah a kan phakter. Cun a let tampi in kan tuar khawh lo tiangin kan tuar. Sualnak nih cun sualnak chungin a kan hren i sualnak nih chuah kan duh tik zongah chuah a fawi ti lo. Kan sualnak chungin khamh rak si hlah u sih law cu Kan sualnak ruangah Hela a kal ding kan si. Naneve khuapi chung i mipi hna cu sualnak in an khat. Asinain Jonah nih Pathian bia a phuan tikah cun an sualnak vialte an i ngaihchih dih hna i Pathian nih a ngaihthiam hna. Pathian nih an tuahmi kha a hmuh i an ziaza ṭhalo an hlawt kha a hmuh tikah aa ngaichih i an cungah ka tlunter lai a timi ṭhatlonak kha a tlunter ṭhan lo. Kannih cio zong Pathian sinah kan sualnak kan phuan, kan sualnak kan i ngaihchih ahcun Pathian nih a kan ngaihthiam ve lai. Cun Jonah bantukin khuaruahhar vansang in kan um ca zongah Pathian philh hna hlah u sih. Tuzing i kan chim kan rel khawhmi cungah Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh.